Бу этиллибитин курдук, оттон киһи үгүһү туга этиэй? Биһиги норуот саха дьоно тыла-ууһа, кини литературата былыр-былыргаттан этэргэ дылы хоһоон, ырыа-тойук буолан, олох аргыстанан олоҕу тутан кэлбит бу биһиги олохпут сиэрэ-туома барыта этэргэ дылы бу кэнники сылларга улахан күүс уонна улахан сабыдыал быһыытынан Оруола дойду бэйэтин сайдыытыгар даҕаны, өй-санаа эмиэ сайдыытынан даҕаны маннык быһыылар, майгылар уларыйаллар, ситэрийэллэр быһыылаах диэн биһи докуйдуубут. Онуохаттан билигин кырдьык бу биһиги норуоппут даҕаны, дьоммут-сэргэбит уонна бэйэбит саамай биир улахан тутаах паайбыт оттон сылбыт диэн буолар, Ол албар сүппэт туһугар бу маннык үлэ-хамнас ыыталлара уонна тустаах биһиги олохтоохторбут, ытык кырдьаҕастарбыт үлэлиир-хамсыыр, ыллыы-туойа, ону дьоҥҥо-сэргэҕэ ыччакка тарҕаталла сылдьара биһигини үөрдэр эрэ тустаах диэн. Онон Николай Михайлович эҕэрдэлээн тураммыт уонна манна кэлбит бары ыалдьыттарга уус чаҕытын аттан махтанан туран Николай Михайловичка уус дьаһалтатын эҕэрдэ уругун ааҕан иһиллэрбит.

Эдьиктэртэн кэлбит дьоннор бука барыгытын бу киэһээҥҥи истиҥ үөрүүлээх көстүүнүнэн уонна бу саҕа биир сүдү талааннаах киһитэ олоҥхоһута саха норуотун үгэһин культуратын былыр-былыргыттан олоххо хаалларбыт, ыччаттарга хаалларбыт муудараһын салгыы Тэнитэн ыытааччы Николай Михайлович сэттэ сааһын туолбут үөрүүлээх күнүгэр түбэспиччэ бука уларыбытын бэйэбит Эбээбитин уонна кинини ис сүрэхпититтэн эҕэрдэлиьээр. Оттон мин бачча ааспар дылы эн элбэх үбүлүөйдэргэ, бырааһынньыктарга кыалльыбыт киһибин, элбэх дьону кытта көрсүбүт киһибин. Онон баран бүгүҥҥү көрсүһүү бүгүҥҥү биэчэр бу бүгүҥҥү эҕэрдэлиир түбэлтэбит миэхэ олох туспа, уһуубай. түбэлтэ. Маннык киһи олоҕор бэрт сэтэхтик тиксэр буолуохтаах. Тоҕо диэтэхпитинэ, бу олоҥхо диэн саха норуотун культуратын чыпчаала буолуо дии саныыбын мин. Ону толорооччу билигин саха сырайдаахха, саха майгылаахха, хахааҥалаахха, тарбахха баттанан биир-икки киһи баар буолуохтаах, икки-үс киһи баар. Ол киһини истэн, Этэр тылын эгэлгэтин, хомойор тылын хомоҕойун, ырыатын-тойугун истэ олорор. Эт кулгааххынан, эт мэйигинэн сөбүлээн истэн олорорун туох да сүрдээх эриэккэс. Онно бу маннык түбэлтэ олох аҕыйахтык буолара буолара буолуо дии саныыбын. Биһиги оннооҕор мин, өтөр оҕолору Киниттэн кэнники саастаах дьоннору билбэппин биһиги уол оҥхону истэ үөрэммиппит диэн, этэр кыахпыт суох, оннук истэр түбэлтэҕэ элбэхтик тиксиһииппит диэн этиэхпитин эмиэ хайдах эрэ кэрэгэй курдук. Онон мин дьэ бу түбэлтэни сүрдээх интэриэһинэй олоххо биирдэ кытта түбэһиллэр түбэлтэ дии саныыбын. Онон Бу Николай Михайлович бэрт интэриэһинэй саха киһититтэн, саха кырдьаҕас киһититтэн интэриэһинэй талааннаах, сүдү талааннаах, бэйэҥ норуотун тылын, сүмэтин мунньан, тылгар, омоҕой хоһооҥор киллэрэн, өйгөр-санааҕар хатаан, Ону сатаан, дьоҥҥор тириэрдэр гынаат, ыллаан, этэн, туойан кэбиһэриҥ, олоҥхолоон кэбиһэриҥ, уустук баҕайы дьыала буолуо гынан баран, иһиттэххэ, тылтан тыл төрөөн таххара, Уобараһа бу киһи хараҕар быраҕыллар гына ол аанньа дойдуҥ оҥоһуллуута. Бу аанньа орто дойдуга олорор дьоннор дьиэлэрэ-уоттара, туттар маллара, төттөрө-сэбиргэллэрэ хайдаҕын-тугун этэн-туойан ыллаан кэбистэххинэ, хайдах эрэ киһи бу баар курдук санаан көрөн кэлэр уонна Ону истэ олороҥҥун, чахчы даҕаны бу биһиги, сахалар диэн былыр-былыргаттан дириҥ культуралаах, улахан культуралаах, өтбэт-сүппэт олоҥхо, остуоруйа курдук улуу айымньылардаах улахан баай дьоммут эбит дии саныыбыт. Онон эйиэхэ Ол баайбытын бачча ааскар дылы илдьэ иһиллэн уонна билигин кэнэҕэски кэлэр ыччаттаргар маннык баар этэ диэн ону салҕаан, бу маны үөрэтэн, чинчийэн, кэлэр көлүөнэлэргэ да сылдьа бара турдуннар диэн ыллаан-туойан айан кэлбит үлэҥ иһин эйиэхэ барҕа махтал буоллун, уонна кэлэр өттүгэр ытаатан туох баар күүскүн-күрэххин түмэҥҥин дуруһуйаҕын көрүнэн харыстанан ити идэҕин салгыы дьэ бар дьонун туһатыгар сокол норуотун туһатыгар сайыннара үүннэрэ талааҥҥын таһаара тур диэн алгыахпын баҕарабын Республика культура министерствота эйиэхэ бу күнүнэн сибээстээн, эн сэттэ уон сааскынан сибээстээн, биһиги хаамы улахан наҕараадалаахпыт, культурабыт республикатын почетнай грамотата диэн баар, республика культуратын, онно булдут диэн суруллубут. Ону мин эйиэхэ ааҕан иһитиннэриим. Саха Республикатын культура министиэристибэтэ эйигин норуот талааннаах олоҥхоһутун оһуохайдьытын сэттэ уон сааскын туолар кэрэ-бэлиэ күҥҥүнэн истиҥник эҕэрдэлиир. Эн норуот тылын минньигэс сүмэтин бэйэҕэр иҥэринэн уус-уран айанньытын дириҥник билэн, баай ис хоһоонун өйгөр-санааҕар илдьэ сылдьан, бар дьоҥҥор тойут гынан, оһуохай оҥорон дуоратаҥҥын инники кэмҥэ сүппэт дьылҕалаах ийэ олоҥхоһут буола үүннүҥ. Онон саха норуотун улуу муудараһын олоҥхотун, ырбат-сүппэт үйэлээтиҥ, төрөөбүт норуоттар сыаната биллибэт улахан бэлэҕи оҥордуҥ. Ол иһин эйиэхэ культура үлэһиттэрин ааттан барҕа махтал, Эн билигин талааныҥ үгэнигэр сылдьаҕын, өссө элбэх айымньыны айан эдэр ыччаккын уһуй, саха норуота сайдар тускулун уһаныс, барҕа баайын хаҥатыс. Бэйэҕэр уонна чугас дьоҥҥор доруобуйаны, уһун дьоллоох олоҕу баҕарабыт. Кэлэр өттүгэр барыта алгыс курдук сырдык-ыраас,

Ийэм бэйэбин эргитинэн бүтүн республика үрдүнэн бэрт тарбахха ааҕыллар, диэн ийэ олоҥхоһуттар хааллылар. Ол аата ийэ олоҥхоһут диэн бэйэтэ оҕо эрдэҕиттэн истибит, улахан талааннаах дьоннортон оҕо эрдэҕиттэн иҥэрэммит олоҥхотун бэйэтэ көҥүлтэн ыллыыр, туойар, толорор кыахтаах киһини Николай Михайлович курдук олоҥхолуур дьоно ааттыыбыт. Онно дьонунан билигин биһиэхэ республикаҕа Толонская Дарья Андреевна диэн аҕа уонтан лаппа тахсыбыт Дьааҥыттан төрүттээх Дьокуускай куоракка олорор олоҥхоһут эмээххин баар. Кини бу кэнники сылларга республика радиотыгар, телевизорга элбэхтик олоҥхолоон иһитиннэрдэ. Бэл оннооҕор Японияҕа тиийэн бэйэтин талаанын көрдөрөн турар Ити таһынан Дьааҥыга мин билэрбинэн өссө көстө иликпин, Урах хоту Афанасий Томскай диэн олоҥхолор баар, лоһурутаата кини олоҥхотун биһиэхэ видеоҕа устан ыыппыттара. Ити кэннэ холобура биһиги киэн туттар олоҥхотторбут быйыс олоҥхолорун кэннэ суох атын олоҥхоттор баалларынан бааллар буолан баран кинилэр ол бэйэлэрэ олоҥхону үөрэтэн баран олоҥхолорун сүнньүнэн олоҥхолууллар. Ону биһиги олоҥхону утумнааччылар, олоҥхону толорооччулар диэн ааттыыбыт. Ону кэлэр өттүгэр биллэн турар, биһиги олоҥхо курдук улахан айымньыбытын умнуо тэмниэ суохтаахпыт. Биһиги саха омук баарын туххары олоҥхо диэн улуу айымньыбытын күөн тутта дьоҥҥо-сэргэҕэ кэпсии диэхтаахпыт. Ол инниттэн биһиги Николай Михайлович Тарасов курдук талааннаах дьоннор олоҥхолорун суруйан, магнитофоҥҥа, видеоҕа, кинигэҕэ таһааран, оҕолорго, ыччаттарга тиэрдиэх эрэҥнээхпит. Онон билигин Николай Михайлович төһө даҕаны бу сааһырдар, билигин саҥа талаана арыллан олоҥхолоон эрэр киһи айар аллаҕата манна Горнай улууһугар кэллэххэ, Николай Михайлович

биһиги тиэрдэр кыахтаахпыт уонна тон кыаллара буоллар биһиги баҕаан алаат эбит Севен Григорьевичевын хотун кинини орон таары диэн ол гынан баран ол билигин үп хаччоҕонан быһаарыллыбатаҕа биһиги ол баҕанаабыт билигин даҕаны баар ону холобура Түбэлтэннэ туһунан буолуу салалтата баарын эһээстээн Василин Григорьевич курдук эһиги бу республикаҕа киэҥник биллибит, далее Россияҕа правда хайыакка тахсыбыт хаартыскалаах олоҥхоһут арааһа атын сиргэ суох буолуохтаах. Бу Семен Устроевс хаартыскатын Новиков Владимир диэн Васильскай фотожурналиһа анаан түһэрэн хаартыскатын правда хайыакка Таһыгар таһаара турар үрдээх дьоһуннаах оонньуу курдуһаныаҕын Семен Григорьевы Волод Семен Григорьевич Солоҕоттон төрүттээх Солоҕо олоҥхоҕото, оттон буола Николай Михайлович буоллаҕына аҕатынан Солоҕоттон төрүттээх, мин билэрбинэн бу Солоҕоннор бу Горнай улууһугар олоҥхоһуттарынан былыр-былыргыттан аатырбыт дьоннор Ити тырааһаптар ийэ уустара бары олоҥхолоттор этэ. Ону ити тыһыынча тоҕус сүүс түөрт миллион ыллаахха проект Потребен тулааһына сэрии эрэннигэр олоҥхолоттарын урайан уһуокка бэчэккэ түһэрэн билигин тыл литература история институтугар Муниципальнай сис институтун архивыгар ол суруйуулар бааллар. Ону мин айах ыллаҕата биир олоҥхотун радионан бэрдэрэн, туоттаран турабын. Онон кини бу олоҥхоттон төрүттээх, онон улахан олоҥхоттортон удьуордаах олоҥхоҕо курдук мин Николай Михайловиһы сыаналыыбын. Кини олоҥхотун мин аан маҥнай Икки ыллааҕыта мин үөрэнээччим, кэрэхтэн үөрэнээччи Варламов диэн оҕо хуриан дьиибитинэн онон көрбүтүм. Онтон кэлин мин дипломницам Елена Леонтьева былырыын дипломнай үлэ хоруйбута. Ол дипломнай үлэтин хоруйарыгар Пеленин Николай Михайлович олоҥхоот быһыытын уратыларын бэрт элбэхтик бэлиэтии көрбүтүм. Уонна бу быйыл Бүлүүгэ Николай Михайлович Пелени кытта баран Бүлүүгэ олоҥхо күннэрин тэрилсэн онно үрдээн үчүгэйдик олоҥхолоон турар олоҥхотун уонна онно мин кини дьиҥнээх илэ бэйэтин олоҥхолуурун истэн бу чахчы ийэ олоҥхоһут былыргы олоҥхоһуттара утумнаабыт олоҥхоһут эбит диэн санаабытым ону кини тоҕо бу бачча хойукка дылы олоҥхолоох кайдьыбытай диэн ыйыппыппын кини былыргы киһиэринэн харыстанан олус олоҥхолуур эрдэ олоҥхолуур Сыыһа диэн бу саҥа сааһыран кырдьа барыыта билигин кэлэр тугун хассай диэн эппэһэлээтэ накырыгын олоххолу онно чэкэчэк билигин эптэ олун тобулбут киһи туох баарынан барытын талаалым тоҕо тэбээким иһиэхтээх туох билигин курьерга урукку курдук брошканан хырындааһынан хуруллубат бу видео диэн үрдээх үчүгэй тэрил баар онон холобура онно төһө арар туоктараны иһиэхэ наада олга эмиэ ити интерестээх Аны элбэхтик кино ырыттарар даҕаны, онсонно миэхэ олоҥхоһут искусствота диэн тугуй, хайдах олоҥхолуоруй, биир олоҥхоһуттан иккис олоҥхону туох уратылааҕый диэн миэхэ эмиэ токкуйдаан ырытан көрүөхтээхпит. Ол наукаҕа эмиэ интэриэстээх. Аны Николай Михайлович ону өйдөөн манна билигин кыыһым Лена Диэн тиэмэ анаан билигин үөһ-уруу сылдьар, онно холобура эн суруйууларыҥ бэрт элбэхтик холобурданар буолуохтаахтар. Ол Лена үлэтин ситэрдэҕинэ полука кандидата буолуо, оттон сааһылар даналар доктор да буолан туруо, чоҕуна бу Горнай улууһун олоҥхоһуттарын үгэстэрэ аха эрэ иһигэр буолбакка, Россияҕа аны ааһан научнай да быһыытынан аан дойдуга тиийэ диэммин эрэнэрим. Киниэхэ эрдэтин ситэрэн, сиэллээн-кутуруктаан биэрэллэригэр, билигин биһи Солоҕонтон уустарабыт сиэннэрин Валентиновы Степан Пахомовтары эҕэрдэлииргэ ыллыбыт баһаалыста. Хомуска вариациялар баһаалыста.

Мы санаабар, Дьоллоох Дьокуускай Республикатааҕы норуот айымньытын дьиэтин директора Надежда Семеновна Толбонова. Бу этээхтэхпитик даҕаны бу маннык олоҥхоһу ити Василий Васильевичеппитигэр дуо ийэ олоҥхоһут бүгүн, биһиги биир-икки эрэ диир буоллахпытына, биирдэстэрэ күндү киһибит эһиэхэ эһигиттэн силис-мутук тардан, эһиги бу улуус Айар утумнааччыта Айар утумнааччыта же Томская Дарья курдук дьоннортон биирдэстэрэ бу эһиги курдук дьоллоох дьон буолаат дии саныыбын. Уонна киһинэн биһиги бэйэбитин хайдах эрэ киэн туттарнаатахпытына Олоҥхо дойдутун дьоно диибит, ол аата Олоҥхо дойдутун биир Дьокуускай куоратка Ньиик Кыахпусу Олоҥхо дойдутун дьоно кырдьык даҕаны бугуорунай буолан таҕыста бүгүн. Онон бүгүн бары саха кырдьык даҕаны дьиҥнээх хаха Бэйэбин сахабын дэнэр киһиэхэ дьоллоох дьоро киэһэнэн барыгытын эҕэрдэлиибин уонна бу үсүөнү айтыахпын баарабын Саха РХИ-ригэр буолбакка, бу норуот төрүт культуратын инчэһэдьэр, фольклорун, талааны инчэһэдьэр киһи аан дойдуга бүгүн улаханнык чиэстэнэр, бочуоттанар. Япония оннук киһини человек национальное достояние диэн ааттыыллар эбит. Биһиэхэ даҕаны кырдьык даҕаны бу Николай Михайлович курдук барахсан киһини биһиги норуот поэт диэн эмиэ этиэхпитин сөп. Онон күндү доҕоттор эһигини ити бүгүн наһаа элбэх үтүө тыл эттилэр Күмүөн Кириллович эттэ, Василий Васильевич эттэ. Онно ситэрэн-хоторон туран мин эһигини эҕэрдэлээн туран бу Николай Михайлович бу бүгүн норуот эмсин дьиэтин аатыттан эмиэ кэлэн эҕэрдэлии турарбыттан олус чанастанабын. Тоҕо диэтэххэ, бу культура үлэһиттэрэ маннык киһи баар буоллаҕына, хайдах эрэ биһи үлэбит кытык даҕаны иһин түмүктээх эбит диэн үөрэ саныыбыт. Бу соторутааҕыта кырдьык аҕай хыллаҕыт уустарабыс күн сириттэн маппытын кэннэ бары сүөм түспүппүт дьэ бу тиһэ олоҥхоһуппут бардаҕа диэн. Ол гынан баран бу иитиллэ сылдьыбыт Николай Михайлович биһи дьолбутугар тахсан кэллэ. Хата Горнай улууһугар өссө да иитиллэһэрдэ дьон сыл кэнниттэн эмиэ тахсыахтара диэн эрэллээхпин. Ол курдук биһи республикабыт эмиэ культура министерствотын коллегиятын уурааҕынан Народный певец республики Саха диэн аат баар. Ити улахан бочуотунай аат, ити народный артист диэбит курдук. Онон бу мин бүгүн Тарасов Николай Михайловиһы хаманнык достоворениенан кини норуот ырыатын аатын ылбытынан наадалаан туран

Билигин өссө биир эҕэрдэлисиэхэйин диэн баар. Николай Михайловиһы араҥаччылаан, көрөн-истэн, Бүөбэйдээн олорор нэһилиэгэ билигин Кириэскэ нэһилиэгэ. Онтон элбэх ахсааннаах делегация манна кэлэн олорор. Олор ааттарыттан Иван Николаевичка Кировскай баһылыгын солбуйааччытыгар, билигин эҕэрдэ тылын этэригэр

Чахчы даҕаны бу талааннаах киһи эбит диэн оттон инникитин даҕаны бу оҕолоругар даҕаны, оҕолоругар даҕаны, аймахтарыгар даҕаны күүс-көмө угул буолаатыахпыт диэн, хата биһиги эбит дьаһалтаабыттан эрэннибит.